Анчах ман питӗ кӑмӑллӑ иртрӗ тесе калама пултараймастӑп. Нуман кӑна мар ӗнтӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче те пурин те пурнӑҫ янӑшкӑлтарахчӗ. пурте апат енчен асапланаттӑмӑр, ҫипуҫ енчен питӗ асапланаттӑмӑр. Вот. Эп кайран пӗтӗҫнӗ вӗреннӗ чухне киле ҫӑпатапа ҫӳреттӗм. Атӑ илсе панчӗ-ха манне мана атте. Аттене вара шеллесе ҫул ҫине унта тӑрӑнмастӑм. ҫавӑн пек пурӑннӑ эпир. Йӑлага Тӗмӗрта ялтан пӗр ҫур вите пек ҫӗр улми хурать тымар кутамккана. Рюкзак та ун чухне пулман. Тепӗр ҫӑкӑр, ҫавра ҫӑкӑр хурать тымар. Ну, ӗне пур чухне пӗр чӗкӗт, тепӗр кӗленче сӗт. Вот ҫавӑн пек каяттӑмӑр. Утма ҫулӗ пурччӗ. Утса кӗрҫелем ҫукрӑм, утмаллаччӗ ҫуран. Ачалӑх маларах вакансине куҫать тепӗр пата вырнаҫ пулсассӑн. Ман пурнӑҫ тата йывӑртарах чухнесемпе танлаштарса, мӗншӗн тесен ман анне ҫукчӗ. Анне ҫӗре чухнех вилнӗ. Вот вара эп мана маҫури ӳстернӗ. Вот ҫавӑнпа атте яланах ӗҫре ҫӳретчӗ. Ывӑлҫӑ пулса ҫӳретчӗ вӑл. Вӑрҫӑллӑ ӑшши вӑл. Шупашкартан Ҫӗмӗрлене эрех турттарчӗ. Унтан тепӗр вӑрҫӑллӑ ӑшши хӑмла пухрӗ. Хӑмла пухса хамӑрра ентер хӑмла пухса кунта Октябрьскине хмель контора Октябрьскинчеччӗ. Ҫавӑнта задаччӗ. Вот унтан Тепӗр янӑ ҫул закаткан тӑррӑ ӗҫлерӗ. Унта вӑл хур пухатчӗ, ытти выльӑх-чӗрлӗх те пухатчӗ. Ну, пурӑнмалла вӗт ҫыннӑн. Астӑватӑп, хурсене пухатчӗ те таврари ялсенчен. пӗр пилӗк ҫӗрпуҫ тӑран. Ҫав пилӗк ҫӗрпуҫа мӗне ӑсататчӗ Чулхулана. А Чулхулана пирӗн патран ведь ик ҫӑраллӑ ҫуккӑрӑн. Юрать ун лаша пулнӑ та ҫак лашапа урапи ҫине е ҫуни ҫине урапи ҫине ӗнтӗ ҫуни ҫунапа ҫӳретех кайман. Пулатчӗ хурсемелле апат, ахуйӑхсах. Вӑрҫӑран инвалид пулса таврӑнчӗ. Чӑн пек пурӑннӑ. Ну, калап, тепӗр анчах мар, ҫынсем те нушаллӑ пурӑннӑ пул ҫулсенче. Тав тӗл шкулта вӗрентим. Вӑл ҫитӗ ҫул вӗренмелле шкулччӗ. Вӗренме йӗркеллех вӗреннӗ пулмалла, мӗншӗн тесен учительсем мана малалла вӗренме сӗнетчӗҫ питӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче икӗ ҫул вӗренеймерӗм, ниҫта та каяймарӑм. Аттене вӑрҫа илсе кайрӗҫ те аннене пулӑшаканни пулса юлнӑ. Пӗринпех виҫҫӗмӗш ҫулта Октябрьсеранта вӗренсе те шкулти учительсем аттене ҫине тӑрсах чӗннӗ. Ачана, ачана вӗренме яр-ха, вӗренме пултарать тесе. Ҫавсене итлер пулмалла, атте. Шишне вӗренме ячӗ мана. Калинина. Телефон та ун чухне ӗҫсе вӗренмеллине те пӗлсех кайман. Вӑт вулӑсӗ ун чухне кӗтмелле пулнӑ. Телевизор пулман, телевизорне калаҫмалли те ҫук, пулман. Радио та ҫукчӗ. Пирӗн ялта вообще радио пулман. Сельсоветтра юпаҫинче хура тарелка тӑрӑх калаҫкалатчӗҫ радио. Унта кайса итлеме вӑхӑт пулман. Пирӗн училищӗра та ведь икӗ ҫул хушши Россин мантипе вӗрентӗмӗр. Пирӗн училище общежитире хамӑра хатӗрлеме вот ҫакӑн пек шӑши-пуҫ теттӗмӗр. Шӑши-пуҫ пек лампӑпа вӗреннӗ, вуланӑ, хатӗрленнӗ. Каярахпа виҫҫӗмӗш курса ҫитсен шкул директорӗ мана, педучилище директорӗ мана хӗпӗртне чӗнчӗ те ҫын пек калать. Андрей Евсеевич, вӗренме каяс шухӑшлӑ пулмалла-ха, илтрӗм эп тет. Ӑҫта каясшӑнӑс тет. Эп тет, е артиста вӗренме каясшӑн. Ун пек каласассӑн та хватит скорости. Халь те Мӗскӗн пурӑнан. Ӗмӗрӗпе ҫанашма мӗскӗн пурӑнасшӑн пулин те ӗстер. А мӗншӗн артистсенчен шухӑшланӑ-ха? Пӗрмаях ҫӳреттӗм пултарулӑх кружокӗсене. Спектакльсем лартаттӑм ватӑн ҫичсӗре мана яланах ҫав тӗп роль куратчӗҫ. Пӗлӳ ҫитӗнекен чухне пӗчӗкчӗ. Килте апат-ҫимӗҫ плансерӗпе тата унччен те аннерен ҫак шӑма чирне анне сечӗпе хам ҫине куҫарнӑ. Куҫарман ӗнтӗ, куҫнӑ ман ҫав чир. Икӗ улӑшши ман ура юхса курӑнчӗ. Тата апат-ҫимӗҫӗ те пирӗн пире корреспондента ӳсне ӳсеймен. Предучилищӗре иккӗмӗш курса куҫсан кӑна пӗр ҫулталӑк хушшинче пӗр вуннӑ сантиметрӑн ӳссе карӑм. Патак пек ҫинҫешки кӗлеткеллӗччӗ, кӗлетки ӳсрӗ. Путана тес шуптӑрах-ха тет, вӗсем ҫине шухӑшлама тет, эп сана тет вӑрман упӑшӗ пулма ярап тет. А что хатӗрлӗҫ вӑл вӑрман упӑшӗсене? Вӑрман упӑшӗ пирӗн тӑрӑхра вӑл чи лайӑх специальность шутланнӑ. Лесничий должен Ӑна вӑл илтнӗ таҫта, ну, ҫулланнӑ ҫын ҫитӗ пӗлет ӗнтӗ ӑна вӑл. Яргисти переданий Спириданов, радиоставка Китлаев. А ӑҫта мылана вӗреннӗ? Йошкар-Олара пур тет. Когда Мускавра пор институтсем тет. Йошкар-Оланы ҫӳреме кансер тет. Да, тет, Хусанта пересадка тӑвас пулать поездпа тет. Да, тет, сан пек шӗвӗрсене

Ключан пять процентов отличников тесе ҫырчӗ ун чухнехи положени тӑрӑх. Ҫав пилӗк процента кӗртнӗ отличниксем хуть чӑкӑш вуза та кӗме пултаратчӗҫ. Эпӗ ӑнман ӗнтӗ, вӑл технический вуза кӗме хатӗр те пулман. Вот. Карӑм та ҫурӑ ӳкренеп, физикӑпа та ним те ӑнланмастӑп, математикӑпа та ним те ӑнланмастӑп, хими пурччӗ унта, химипе те ним те ӑнланмастӑп. Калаҫрӑм та, юлташсемпе, пӗр чӑваш та пурччӗ унта. Калаҫрӑм мана, ытисем те сан майлах теҫҫӗ. Вӑрҫӑра тӑват-пилӗк ҫул ирттернӗ вӗсем. Ахаль тӑлка тӗкӗннӗ курса ҫӳреҫҫӗ ӗҫсе ҫӳрек ачасем те. Унта ҫӳреме пултараймастӑп, мӗншӗн тесен шӑматкун пӗвӗрсем пекман мӗнле май килет. Е шӑматкун евӗрсем пекман канмалли кунсенче Мускава вагонсем пушатма ҫӳреттӗм. Ҫи-пуҫ та ҫӗкӗллет, ҫимелли те ҫук. Каскӑпа пурӑнатпӑр ун чухне. Утларӑм-шутларӑм тама килмест кунта, ахалех вӑхӑта иртерӗп терӗм. Поезд документсене илтӗм те кӗрсе, поезд ҫине лартӑм та Шупашкара килтӗм. ӗнсӗшнӗ пединститута. Пединститутра ун чухне директор пин патра училище директорӗ пулнӑ ҫын ӗҫлетчӗ. Основной технич Харитонов. Лайӑх пӗлетчӗ вӑл мана паллатчӗ, ман нушасене те пӗлетчӗ. Вара ҫавӑн патне кӗтӗм те Мускава кайӑн тесе ыйтрӑм. Мӗн тума кунта килнӗ? Каласа патӑм мӗнле пулнине. Ну, юрать терӗ, ан кул, ан. Вот. Хӑш факультета кӗрес тен, ҫавӑн та кайса итле. Эптир гуманитари ӗнтӗ. е историпе, е филологипе каясшӑн тет. Ну, историксем патне кайса ларса пӑх терӗ. Прерне хушши терӗ. Филологсем патне кайса ларса пӑх. Результат килсех ҫавӑнта приказ ҫырса парӑп эп сана. Икерне парап сана срок терӗ. Мана икерне кӗпер кирлӗ пулмарӗ, эрне хушшинче ҫӳрерӗм те историксен патне каймарӑм. Тата мана ун пирки тӳрех каларӗ, историксем сансӑрах нумай терӗ. Рафиол туха терӗ. Рафиол как историйӗпе карӑм та унта мана чӑнах та директор тӗрӗсех калать пулмасӑр та нумай пуль унта. Вырӑнта та пойма ӗҫлеме ун пек хама килӗшекен вырӑн каям-ха терӗм. Вырса тӗлне карӑм. Пӗр кассирчи директор. Пӗр семестр вӗрентӗм те экзаменсене пӗтӗмпех отлично патӑм. Пӗр семестр вӗрентӗм те мана кафедра заведующийӗпе декан патне тинкереҫҫӗ. Андрей Вескуҫ-ха чӑваш вырӑнне. Вӗрентӳ вырӑнне мана эпӗ килнӗччӗ малта. Чӑваш вырӑнне куҫ-ха, а мӗншӗн тет. Вӗренме пултаран иккен эс теҫҫӗ чӑваш вырӑнӗнче пирӗн. пулас ученӑйсем хатӗрлемелле, специалистсем кирлӗ пире. Куҫ теҫҫӗ. Нам куҫас килмест. Иккӗвиҫи год, икӗвиҫи год калаҫрӗҫ темӗн пачанпа, ӳкӗтлерӗҫ. Чӑваш эрне куҫрӑм. Чӑваш эрне пӗтертӗм вара. Хӗрлӗ дипломпа пӗтертӗм. Хӗрлӗ дипломпа пӗтертӗм те Тата пирӗн специализацие кӗртрӗҫ виҫҫӗмӗш курсра. Специализаци психологипе. Шкулта психологи вӗренекенӗм тильтӗм хатӗрлетпӗр тесе. Ун чухне постановлени тухнӑччӗ. Шкулта психологи вӗрентмелле тесе. Тем те психологи мана пит килӗшсе карӗ. Ҫавна асӑрхарӗ те психологи вӗренекенӗн ответлӑ, пилӗк пӑшӑрматлӑччӗ. Ҫавӑн каларӗ, аҫтаран тӑрна каймастӑн терӗ Мускава. Кайма пултарап терӗм. Апла пулсан реферат хатӗрлӗ хатӗрлӗхӗ терӗ. Рефератне хатӗрлерӗм те ӑна тӑкӑтар, ӑна тӑкартрӑм. Ман реферата, ҫав реферата Москове ярса патӑм. Ман реферата унта иккен. Икӗ хутчен ахам педучилищӗне, Етӗрнери педучилищӗне вӗрентме кайрӑм. Ӗҫне ӳсентӗччӗ. Кам соответсем пӗтерет, ҫавсем хӑйсем валли вырӑн суйласа илме пултараҫҫӗ. Вырӑнӗ нумайӑн чухне. Эп педучилищӗне суйларӑм, хам та педучилищӗре вӗреннине асра тытса. Вот ҫавӑнта юлташпа кунта калаҫса тӑртӑм. Мана Мускавран ҫыру илсен пӗлтерӗхе тӑрӑхасшӑн. Экзамен лекме каять, каять терӗм. Кӗтет, кӗтет, ҫук, ман юлташсем те ҫырмасть, пӗлтермест. Килтӗм кунта, килтӗм те ыйтать хӑйӗнчен юлташран. Мана Валя ҫыру килчӗ-и? Килмерӗ терӗ. Директор секретарьне секретарь патне кайрӑм. Ну, хамӑн купеле вӗреннӗ хӗрачахчӗ. Арӑм та мана ҫыру килчӗ-и Мускавра, килчӗ икӗ хутчен килчӗ. Эп ӑна пурне те сан юлташна патӑм. Хушаматне асӑнмас-ха. Тепӗр хут кайрӑм юлташ патне, ҫавӑн пек, ҫавӑн пек тетӗп. Ним те илемлӗ ҫӗре курман иккен. Вӑл илнӗ те ҫырусене. Корзинкана пӑрах мӗччесе курӑнать. Кивӗҫҫинччӗ питӗ.